ivi hi loko xa makwembe a vuyela magegexi a ku nga ni pengele wena sikhwiza wa le nigeria mm. timhaka leti nga kona ti nga pulani pulani se loko a ku u nga ni pengele wena sikhwiza wa le nigeria u vula yini ivi ku nghena mhani van'wana va ku yo na hina yi khale hi ri ku rileni ka mali munhu loyi u scamiva hi tele hi lero ko za u va murhungi

mi ta kokwa um endhawu ya kahle swinene swakudya swa kona swa nandziha muhoro wa vona wu keceli mm. a wu fani na wan'wana n'wana mhani malaha hi kha hi nga rivali ne ku ti-ten ta may i birthday ya nkatayisa na king bags mhm. ti va kha ti va hi ta ri kwala preview hi ta va kha hi twa ku nandziha ngopfu ku ta va ku ri safe ngopfu na maphorisa ma tshami kule lani vanhu va kona And kata yo so ta va kha voniwa u ta va ri kona right Kata- kata yi ta va ri kona mi nga vulavuli hi maphorisa se a na ha ri free kuna mhaka na maphorisa mapimo Guys, swo yini ku- ku na ku na mhaka ni mara ni kombela ku vhe nghena hansi ku lava ku tika hi kombela mi hlamusela ku a bunge yi ku endleki yini ebu okay eh hi loko hi loko hayi hi ri bungeni in ha a ka ha cina a ka ha cina a ka ha cina hi loko ku fika sweswi van'wana va legin ya adidas mara adidas ya kona ya milayini yimbirhi va fika va ku um mi le ku beni ka huwa um mi pipitela na makhumbi ma vanhu a inki e hi loko ho byela vanhu ku mi nga ha pipiteli makhumbi ma vanhu hayi hi twa ingaku yi herile jikelekiti jikelekiti

as nkateko vo dirhoka va ri kwini um a ku ri ku nandziheni swinene Yeah. ivi mhaka a nga ri yi bihi kwalaho ka ku ve ri va makhelwani va ndhawu leya bungeni i ni nga kona Yes. va sungu complain va ku vanhu va tsakase makhumbi ya vona so ku- ku tiko ma nga ri ku na un'we a nga foni maphorisa se nga ri maphorisa matima ma tala ma lava ku lawula se mi tiva ku tihenisi ti n'wi hlulaka mugobhozi mabodlela a nyanyuka mugobhozi a khoma phorisa vele ra n'wansati se sweswi leswi hi nga tshama kwala ku ngheni meseji wa ku ri maphorisa va ri vele ku laveni luya wa khati ya xilayinani a nga ha ri kahle se a ni ku n'wina va ka gaza um a hi hlengeleteni mali ya ti-bb na ti-archer swi nga va rhwala u nga rivali baby oil yo ani kahle wa mara mgobozi i khala ri munhu wa mukulu i khala ri munhu wa mukulungwani ze ha u ta survive le jele leyi nga kona wa nga ri mdzikili ya ya u nga rivali baby oil mgobozi loko a za tala pitori lani u ti mhaka ya mukulungwana se a nga yi need baby oil u right ku tolove Eh, eh, Ku vula ku baby toloverile. oil na ku yi tirhisa yini ka ku ka titimela no mina ni ku ka titimela njhe loko i nga babasluki ki ti swaraswara marhama lamo tata mara ngwenyakan yakan a yo dakisa kune za khoma maphorisa mavele ka Hey! ene dimali veri loko hundza vhene ne a chava ku ri ku na mali la ndzeni loko ku na pholisa ra n'wanuna ntsena a ku a wu pasangi hini ta pholisa ri- like ku ri na n'wansati kun'wana a ku yima Eh, Se- swi na ri ya ku ri ye phorisa so lawawauri vaakatiko a tlhela a encourage ku back speed ba ti push up i ku dyondza xitawu ti thembisa a ni kahle ya ni twa ku vava mara a ku sala we all know guys ku Mm. a ku na mukreste a nga ta tshika kereka ya byali na vanene a swi kona swo vula manyanyata munhu lowakhakasi ya kaya angele ku hlanganeli u tshukile matihlo ma n'wi vona i ri wa chuluka a va chucha ka ndzeni va ku tirha maphorisa va lamunhu a khati na na na xilayi

leyi yi nga ta tirhisela ku vhotela suku Okay. ha ivi mhani chauke boss lady le ndzhaku leyi na ku swi nga endleki sweswo yi swi vula straight kwalaku swi yi nge ku swi nga endli endleki sweswo mara mhaka yi ku boss lady laya a va nga vuli ku ku nge suku a nge vhoteliwi bcause na before va humesile mhani ku yini suka vote va tshama va ri ku humeseni a va ringeta ti vula timhaka ta ku ri va nge humesi mali va nyikela vanhu va mugobozi va na ndlala eh. u n'wi two hundred rand ta xekaya xa groza a nga ha voti ma swi vona ku vhela a ya ya hakela xikweleti lexiya so makhadi ma tshamaka machonisi se va chasa swa boseti swa ku ri yini mm. va nge swi koti ku humesa mali mm. va nyiketa vanhu lava futhi mi ngo a va va tivi kasi un'wana na un'wana a ta a ta ku yini a ta fika a ku hi sendeleni mm. hi nga ta vota then va heta va nga votangi mm. so boss lady laya a va hlamise timhaka ta leswaku ri a yi nge humi va ta vhota vona kwele ka chauke kwele hi voxe mm. mara va endli na video va ti basisa ko va ku gazagaza ande veka rona ma tihlekisa yini gaza yi kwatela boss lady na 1000 ya vona a hi 1000 ya ka gaza bela 1000 ya boss lady 1000 ya boss lady

a ku ri tuesday ne hi wa n'wi rhanga wa senda yin'wanyana ya ku na yin'wanyana ni nga yi vona kwalaha a va va tsaka two minutes ku kotiwa ten minutes va vuya futhi va ta tsaka mara leyo hetelela ni nga yi vona yi ni twisi ku vava hi mhaka ku ni twisisa ku ola hi ya twisisa ku lavhenda ngopfu wa ni twisisa va tshami ngopfu va hi nyika swilo swo tala ngopfu matsundzuka loko a explaina xitirho xa yena ku ola hi yena a nga n'wi N'wi save va le visa nigeria na Nigeria. yini na yini na yini na yini. se ni twisisa ku ola i munhu loyi a fanele a protecta lavhenda mara Yes. a swi vava leswi swi nga humelelaka life leyi ona hi ku vona ka mina dina mbilu ne dina mbilu Nambi. eh, dina Bubuzi mbilu. na timaga. eh After- chapaya makhala- Khaladi. After Gina fika teka bribe pack ne. Xa cukumeta hinkwayo liya. Eh, mina xo huwa. Xi tera phone xi ku hi leyi xi ku ni bribe pack hi leyi. Yi ri le- yi wele le hansi liya, 'cause I think va tshama mi bika floor number three or number four. Yeah. Yi ri le hansi yi cukumetile leyi. masiva ku bana na na switirhisi swa ka porn phela laya heyi a nga ta ku byi ku na laha xi nga jikisa khamera he mbulambula yo a va bana na yini ta masangu just ta masangu a ni lavenda u di- u tirha hi swo sweswiya Eh. se ti kona layani Kwa laya kusuhi la ka Eh, Jika a teka kamera boy yona. tikwana. Mm. Va teka va n'wi ba hi u kuma yona. ku na a ri na mbholovisani yona. yin'wana yo chavisa Ya va n'wi bi hi yona. Hi yona yona. a ni chuha ni twa xin'wana xi ho leto ti kumeka jele leta so ti kumeka maphorisa leto taniya Ina. N'wana ya so guys loko u swi ta ku u- u nga dohi hi ku loko wo khoma hi va nawu ni

na like ni nga ku that time phela u fambi a ri ka state xa right Mm. but u lo na vu- u vuya a nga ri ka state xa right phela a Yeah. na vhele masitoko a ri artist Ar- a ri artist yeah. yeah Yeah, a humane ka tv And a ingaku- humane ka sabc two a Loko- interview ka morning live La- ya ka- Mm, and mm. loko a vuya na jere ingaku hi loko se ku ta humelela leswa swa un'wanyani wa artist a nga n'wi approacha ku loko endla swa music i va ya va ya n'wi siya vo springs

kuna ene na security kuna ito na ti khoso khoso ende ko kota toloka wa tikesha swi Mm. tiva leswi a nga swi luka sweswo u ti luki ka life hi n'wi languteni leswi a nga swi luka sweswo Yeah. okay Mina- mina- ah, n'wina mi nga kota ku he ku pfuna lavenda mi nga tihlanganisa mi gaza na swi tiva ku gaza hi ku pfunana um hi ra- hi rhanga mahlweni Yeah. so a a hi n'wi pfuneni hi n'wi fikeleleni mi n'wi pfuna hi laha mi nga ta n'wi pfuna hi kona swa ti-counseling and all ivi a dlina a vuya ka right ka state xa right cause a nga ha ri right n'wana wa vanhu yeah cause and please vanhu va hi ku n'wi pfuna no ti ku la ku n'wi haka timba yes cause i remember tshama a ku chavi u tini mm. na xibrief case a swi butsana a ku la ku ni pfuna kasi va ku ni haka timba yo ma vona so Mm. na lava nga ta n'wi pfuna a kana eh, a ni twa nga ku to la ta n'wi pfuna mara na swi tiva ku rhandza Jojo, hayi. ku aka timba Wa ka wena. timba, U Jojo nga- a nga yi. u nga yi jojo a nga yi Eh, mi nge yi mara ni lava ku vula swin'wana ne ya Yeah. okay i feel like vanhu va fanele va lavenda ne Mm. ku na vanhu van'wana ka gaza va va chelaka petrol loko a ri life hi ndlela liya some, some comments ne to ti onhaku yes. ku ri eh, n'wi bi laven yes hi kombi dildo laven cukumeta bripec laven i feel like na, na vanhu ne before eh, eh, hi nghena ngopfu ka, ka swa ma-social work mm. a sunguleni ka hina hi nga ta swi endla mahala sweswi nkarhi loyi mm. nkarhi lowu nga heti ku oh, va ku cukumeta bripec lavender eh, a vula so na last time ne loko a huma ka life mm. hi mina ni nga fona ni ku lavender huma ka life mm. eh hi ta vulavula ri langa u va calm Yeah. because a ndzi va ku loko u lava ku vulavurisela u ta nyanya ku caca Caca. and then a ni budi ngopfu hi swo comfort- comforta comforta comforta. vavasati va van'wana kota wa mi ntsena Mm, mani loya Win, a a- a rhanga va calm then ta kota ku endla ni hi vulavula yes ivi vhela va calm a va right a va xavu eh after 30 minutes din'wana di n'wi fola ti ku ya u ndli kahle ku yini a tlha tlhelela so ku na vanhu van'wana ne va endla nga ri va ku rhandza ku ri hava ku rhandza va lava ta ku onhela Mm, ya so mm, guys as a guys a fa swi tshika a sweswi swa tinyimpi a hi swi tshikeni um a hi swi tshikeni mani Eh, matsonga hi vanhu va peace um ko va kwalaya na kwalaya nyana peace yi pfumalekaku mara hina hi vanhu va peace mara ka matsonga ku rhula i vito ra munhu xem Eh, mazingheleni

xi ku loko xo n'wi gi Eh. nkata loyara Eh. nonsense Yo, papa nyeleti na xinyeletana. yes papa triple t Eh. Yeah, Wa Ku ri swi u lava va swa ku- lava la loko va kuma swiminetsana leswi a nga ta va kuma hi swona and u va lava mbale tiguchi ku ri loko ambale tiguchi u ri va n'wi tsakisa hileswa swo va pfuxa hinkwaswo switwi swi hinkwaswo swa le switwi hinkwaswo swa le eh, mirini loko va loko va va mbale swin'wana na swin'wana it's loko va mbale gucci a va languta laha tshamisa ventini u vhela ku ya mm. nga xi endla yini hi nyama phela mangazi bazi nge le ku trendeni sweswi ku siya switshamu Jye- Just eh, watch, you know, like, Yeah. what the pictures thing, what they busy, jile ku posting ka yi ri thata. patwini ne na yin'wana ti ri patwini ya ti le ku humeseni dyona wa ti vona ku ri um loko xikwembu xi vumba fulawuri ya dyona yo vekela hala ndzhaku xi xi vekele ti-receipt hinkwato ku vi na ti-receipt hinkwato loko ku ri ku a ku Va laveka tate xivirisi. na xivirisi ivi ri kukumuka kahle ri khomeka kahle mara mahanyelo Eish. um ha wona Papa the twins mi ti vonela. Papa Nyeleti na Xinyeletani u ti vonela. Wha- what if va- a va la ku ti vonela va la ku ya kona Swi nga Hey! swi nga eh, swi Loko nga ku ri endla. Kenny- loko ku ri Kenny na n'wina mi swi lava hi mi nyika go ahead video hi kona Yes. Eh, eh, jojo Jojo. swa fana na ku wa u rin'wana u ne maphoriseni u fika ku ni rapiwe n'wansati va ta ku bye ku wa hi pengela la kama Eh. ma swi tiva Mara Va ta ku- va ta ku why? na wona va rapiwe Yeah. Ndzi sweswo. but a va a hi koti ku vulavula just because hi twa nga ri va ta hi hleka Mm, mara Swona swa repiwa hi Ah, repiwa. jojo tshama a hosta a swi vula last year wa swi tsundzuka jojo mhani luya ni ku ni ri kwala ma a- a ve rini hala soxa halawa a jukuleni ni ku ni ri kwini or swi vula ku hilini wa yo Oi, rivele Leni, Eh, loko a ndo ku ku ku ri pfinyina pini. mina tsundzuka Eh, na mina ni hleketa kahle. a yi tele life ya kona Eh, pinyiwini Eh, i mhani wa le jukuleni eh, un'wana nsati loyi a fukaka ku pfinya u na nga wena u nga ri ka ende swona. swi- u- u- ende a wu vava a wu vaviwa hi ku u ri u tlhele a pfuka a famba ku siya u ri one la mbuki kona u ku rhipini Mbe loko njhani? heta a secha swikhwama loko pfuka nampundza a nga ha ri ko yo fambini wo sali laya jukuleni hmm. sorry n'wana mhani u ni yita ni ku byela xitori nakambe ni dlaya bliss boy magegeshi and shama compo ya yi sukile yi plan plan mm, hi loko magegeshi i wonder what is falling timhaka leti nga kona mm. akana mona nga saki yo yi sukile pulani pulani i hoyihoyi ya magegexi na vo xa makwembe mi ri xa makwembe u basilukini i siwana i twa ndlala ivi hi loko xa makwembe a vuyela magegexi a ku nga ni pengele wena sikhwiza wa le nigeria mm. timhaka leti nga kona ti nga pulani pulani se loko a ku u nga ni pengele wena sikhwiza wa le nigeria u vula yini u vula ku u vula yini u vula ku magegexi hi yena squeezer wa le nigeria u na vukati nigeria magegexi e eh, sweswi loko ni ku hi wena squeezer wa ka jojo swi ri wena u na vukati ka jojo a nala bya ka jojo hi rebuke se loko a ku byaka bya le nigeria u eh. vula ku magegexi u namulela switshamo hi manigeria swi ri kumbe u vula swona a mi na nambara xa makhombo ni la ku basisiwa ya hi fanele hi kuma xa makwembe hi n'wi fonela Am- ambe a nga yi basisi xa makhombo ne a ni ngo i squi- va ri i schizo- khize wa le nigeria yes komba ku i n'wansati wa le nigeria ene a swi ta ku yena i n'wanuna

Jay na John. jay john Va va ri Eh, yitlo. ti va- eh, eh, eh. va ku bana xipopani swin'we Eh, eh, eh. va bana swinini hinkwaswo. mara wa swi tiva ku ti- tinyimpi to tala ngopfungopfu ka ti-artist na yini valwisi va hina ti-fans ti-comments to fana teto ti nga susa yin'wana nyimpi u kuma ku hinkwavo va nga ri ka swona swilo sweswo karhi mara hi mhaka ti-comments leti hina hi ti-commentaka laha se swi tleba nyimpi yo ka yi nga ri kona nkarhi wo tala ni vona swona mara i don't think so Mm. loko mina sweswiwani mina swi fana na mina na migobhozi lama Yeah. Mm. tshama ka yevulelana Yeah. Mm. va khometela swi swo hambanahambana but at the end of the day mina Mm. na migobhozi we know ku we are playing Yeah. Mm. ende ku na matlangelo man'wana ma ku if a ku ri munhu un'wana wena u gone post u endla whatever yeah. what like a ntwina helo yes because you know ku yeah. yeah, yeah. so ku na va hambi munhu o fika a khometa ku yava lomu gopoto ni borha ngo swikwini i want to entertain that mm -mm. so lo once aza a swi nghenisa munhu a swi na ku swi entertain mm. it means ku na yini a wu lava opportunity ya ku yes yes yes yes ono zera sinotloko ono fika ku munhu a fika ku mm. ya wena phela mm. akanuya akanuya u navela munhu wa wena mi ka ni mm. xitoko akani munhu wa njhani eh. loko u navela munhu wa mina oh. swi ri loko no eh. athaka akani eh. already swi ri miehleketo leyi a ni ri na yona khale na mina mm. a no yimela green light ya ku attack Yeah. like wena u le ku lweni na ka tinyimpi ta wena na hakane through your Through- yes. ti-comments ta munhu un'wana Ta munhu. Ta- ta- eh, post ya munhu un'wana yes so i feel like bliss boy a a- a fanele a tirhi- a tirhisa vutlhari Mhm. Because at the end of the day yena na jeje va ta tirhisana as the artist Yeah. Mm. at the end of the day eh, the way a yimbelisaka xiswona we all know ku ri Mm. i line liya yi nga ta na jeje Na Jay Jones. yes Yeah. i line ya j john Okay, timene me- mhaka leyiwani Eh. yi sungulnyana khale ko hi ku sweswiwani yo wela mavokweni ma wrong Mm. Eh. eh lexi humelelaka na i timhaka ta ku a ku ri na swivulavula ka gazi swa ku ka vanhu hinkwavo lava nga suka le ka ka hip hop kumbe rap kumbe rnb va ta xigazini Mm. va yimbelela hi xixin'we Yeah. ngoma yin'wana na yin'wana i n'wansati like it's either ku complimenta n'wansati like ngoma yin'wana na yin'wana Mm. then va ku j john is the only one a nga suka le a nga na inki yo tala mm. in terms of mm. writing ku xi ta le dzunganenge ni vone ku biha ya those, those songs ya eh, eh, salmina eh, yavona and then va ku letin'wana tinsimu ku vulavula hi vavasati ntsena ku vulavula hi swipopa ntsena na mm. byala na byala ma vona even then eh, loko ku va ku va ku va na life even then eh, eh, eh, ku ndunduzela bliss boy ku ri okay is good is the future and everything ma vona Even then nyimpi yi suki loko un'wana a vula ku mina a ni kova ku hi mabaji hambileswi ni mbalaka lomu mm. u ni yisa hala na hala na hala u ni u ku okay ta nyika two randi u ni veka laha u ni endla nga ku n'wana wa wena mina I'm in this for business mm. ya imalo i xa makhomboina ku mina eh, ni munhu lawolo ni ku lexiwani lava xona a ni la ku tirhisiwa hi munhu cause na mina I'm doing this for myself ma vo even then se vhesi ni la ku copana loko loyi a ku leyi post ku ta live ku ta post ku ta live ivi xa va comment loko mina a ni lwi na biz na bliz boy so mara ni hlamula munhu luya a ngo eh kanjhani swa mi ha swi bise kwini even pulled numbers ku ri okay na tshimi tinharhu ti nga over one million streams ka youtube ma vo yeah. ene mina mi nge he ni voni ni ri le pitori le ma vo so vanhu vo tala va kombisa leswaku um eh, xa makhombo ingaku u ti pfalela ti-channel to tala vo pitera ta gig even then ndzi ku hayi a na mhaka na swona so difference i ku bliss boy na j john they are quiet mara xa makhombo hi ya replya ka mhaka leyi okay swa twala ya mara okusalayo eh, i feel like um, hi ngo hleketa i nga ri va miyelini Mm. A hi Mara va swi nga tivi leswi miyelanga. endlaka. va nga miyelanga maybe va miyeli ka public ka pa- exactly good va miyeli ka public but behind doors yeah we don't know va busy ku busy ya miri xa makhombo vete onjhani a nga hlambi vete a nga hlambi u brimini isiwani u brimini isiwani a tshama mukhukhwini un'wana loko wa hi ribye u ta wa va ku na mukhukhu wa gaza boxa lowo wa thayela henhla wa antswa eish wa twisisa eish swa vava eh eh hi nghena ka yin'wani mm jaha ra ku lova maphorisa ku nga mugobozi a ri ku lweni na ishmayele ah aka mr amazing lexi nga humelela lexi mo ni mi hlamusela xona mm. mugobozi laha a fanekele a va mc swa vava ne Ee. a nga ha ri kahle misa leyi munhu nage eh a ku ri na mucato lowu va nga n'wi hakela ku kumba loyi va tlhaka yini hi n'wi xavela suti yes around 3300 va n'wi nyeta ku famba xava suti

a fana a yimba lesiku ra mucato mara yi suke yi joni hi siku ra mucato ah. suti leyi hi ya yi kuma a ku karhi vo ma 12 kam navusiku huma lane a ku ri ya background ku ri ya blue Yeah. yi ri na mulayini layintsa futhi ya kongoza ku imbola hi vanhu lava It's more, va- va- a wu va- va- va- tivi tin'wana pattern ya ti- it's posterior, more. but- Eish. Ah, ene tse- mara varhongi lava hi papa pimo ne switori Yeah. leswi nga mu humelela mara a hi wo sungula wo endla leswi Mm. na murhungi lowa hina loyi hi tshamaka kha hi tanga mhaka yo skema na yo yendli un'wanyana ka mucato wa magege xa n'wi nyika na madyambu swi Mani- tekwa ku ri xitofi xa makhombo yes Oh, okay. so So- mhaka leyi nga endleka kwana na ha ya mahlweni okay u- hlaya mhaka Bibele. leyi nga endleka Eh. loko se suti liya yi yi vuyini yi nga vi yona mgobozi u swi teki hi moya wa bibele a ku hayi mi ngo ni rhungela suti yin'wana kumbe mi ni vuyisela mali ya mina Yeah. se nga ri va va va twanana ku hayi mali ni ta vuyisa mali yi ta vuya january yi nga vuyi mali yi ta vula february yi nga vuyi ene se ka mugobhozi ndlela la phela se ya nghena phela kufa ku hakela tirhente rhente laha machonisi va makhadi va tekini ni baby mama yi call Ivi- left and right ivi e ene mugobhozi phela na bebe mun'we ta five ya ti lava ku lavaka mali ku le ku lavaka tikeni mali ivi ivi se mugobhozi a za ku no munhu yena ya bi- pho- phofula se ni twa ku vava plus na Mavona. contract ya kokwani chauke terminated vudya bya kwanca kuna byo byi herile se vile mgobos a ya ka facebook a fika a tsala post Yeah. Hmm. a yi a yi tsala ku wena i ximayilini u endli mhaka ya sona sona so u hlevini va swimanimani u hlevini va magegeji no beni masengani na vo hulu laha va hlevini ni ku yingiselini ni ta boxa la mali ya mina yo murscond Ah, mina ni ri leswa ka mugobho swo tshama kha va va hi chinghela na hina ke ke mm. he vanhu na n'wadyambu lowu ni ku na nghena ni kuma ku hele ka phanele ku na body binet mm. va busy va ku gaza hi leyi gaza ya wena ni lava body eh, witsa ka va ringeta ku hlamusela ku hayi ni lava mali ya mina ka misela swi ku yiniyini se ku nghena mhani van'wana va ku yo na hina yi khala hi ri ku rileni ka mali munhu yaloyo u scamiva hi tele hi lero ko za u va murhungi u ya tshama a pitori a sunside u vhete u va u rhukaniwini mata ni swi twa ku ya ku lebutikeni mi khome vhesa ya kona ya mgobozi kwalano no no no ku na ku na wanga a nga skemiwa hayi swa swa swo mbala mara hi the very same person lava ku n'wi vula ni nga ni nga hlamusela yes eh this Ishmael guy ne I told you about it u ni skemile na mina the time a ni lava ku ya mozambique for my birthday yeah he still owes me 3k a nga lavi ku ni hakela wena u ta wa n'wi tivi so ku na na yona un'wana ne ni nga hlangana na yena uh, last year u sike demanxite xi tirha na na na leon ndlovu shuttle vanhu lavawani va yisa vanhu a tripini to mozambique Yeah. you, you pay you pay for the shuttle so this this chick u hakele 3k ka Ish- ka ka ishmael for trip ya mozambique ya birthday ivi xi n'wi block a nga yangi Mozambique a ya a ya a ya a ya khendla n'wana wa vanhu na swa wa ha ri yisiwani Eish. and then eh, loko loko se a vutisa ku mali ya ko yi kwihi hi mani a xa ha n'wi hlamuli so swi na swi na a se swi la ku khoma na vo ma swa last year sweswo Swa last year ne sweswo. ya u tshama ni sendela post a ku ni n'wi promotela swa ti-trip trip ya ta hi nga komanangi mhaka ya mahakelelo ivi ni nga ha endli tipromo na se lexi ni vulaka xona na gengi xaleni loko u ri murhungi loko u ri murhungi u nga ha yi pitori hikuva u ta veta u scama vanhu Eish, tshama kwale kule nyana ivi loko goboza a ha ri laya since ka bot benet Yeah. ku nghena na van'wanyana va ku lava timhaka ta huli ni ta ku sendela 3300 leyi luya a ku kota ku yena i vona u ni byela ku u u te hulu va endli yini ivi mugobonzi va ku hayi hi ta yi tenga yaleyo a hi problem ya laha mina ni nga fika ni nghena because munhu loyi loko a vulavula laha a ri na ku sirethena ku mi ta khomiwa n'wina vulavula ku hi hulu he hmm. maswi so mina ni ku hodo No, A ku na- okay. Chavisatani. a ti chavisatana hi mhaka yini hi mhaka ku papa pimo va mention hulo ka post ya vona Eh. no ku Yeah, swi dlaya kwalaho. leswi swi nga vulavuriwa i guess a swi ri swo bedmousa hulu hayi hulu va bedmousa amazing Amazing, yes, yes, yes so yes. i threat ya yini kwalano hi mhaka ku i a ku information vanhu leyi va nga ha vulavuli hi hulu mara hulu i munhu va nga ka public va nga duma eartistpublicfigure swo bola va rheta va wa namuntlha hi va vona hi ta va hi ku i hulu va rheti va wa mm. okay se bo mitswa njhani loko wa mi scaming eh a ni titwi kwa va ni scamini hala tlhela na maphorisa ma le ku ni laveni mara xa njhani yona um lexi hi nga dlina hi pfumelelani xona i ku u va na rhunga suti yin'wana within two weeks cause eh, lexi ni nga xi vona hi ishmael Yeah. eh, ishmael is just a broke guy a nga na mali eh, loko se ni ya cheka sk- vanhu lava va nga n'wi sk- a nga va skema they are more than five lava ngo ve le ku laveni ka mali ya vona and then loko se ni yi cheka ni swi vona ku ri munhu loyi a nge loko a nga kusuze lembe ri nga hela a ri ku lavenga mali ya ye hi november ivi mi ni ri ku lavenga mali ya mi hi december u hleketa nga mi ni nga yi kuma loyi a nge se yi kuma na mm. you understand so ndzi na ndzi byela ku ri um okay mugayi can you please um redo the suits Eh, u nga yi ri ru- rhunga rirhunga Yes, i ri ri su Yeah, rirhunga. so yi ri rhungi even then kuma suti within these two weeks because wena u tshembise timhaka ta ku ri eh, u ta humesa u ta humesa 1000 eh, within these two weeks ya ku a humesa switsongonyana and then na nkarhi lowu taku hambi yi rini u ta tlhela a humesa balance so leyi mi nga wu tiviku i tiyisi ku fika kwihi sweswo se njhina ni tibyela ku hayi no a mina swa ku khoma munhu hi mbilu a ni swi koti eh hi ku sweswi hi ta hanya hi ku wa hi kolota wa hi kolota ivi hi zonda munhu hi khe hi tipfalerisa na mukateko mm. so xa easy i ku a rhunga suit ivi a tisa suit then eh hi va ka peace hi ndlela yeleyo hi lava ku yi vona ka gaza sitele loko yi a yi hambani kule ngopfu yi hambani kule ngopfu ni vula ku na inspo a mi nga sendanga swo taniya yi hambani kule Se- se- loko ka- ma- loko mhaka ya tshamisi leswiya Yeah. loko ramgobhozi va ri na bot benet ha laya ka life Eh, um gojas bongani mm, gojas bongani leyo xavisa mzimba eh. u yi u suki ka a ya rhuketela mugobhozi Yeah, na mfanelo ya veri ma- ve mani ve type un'wana wo basa loko va ti bemuda ve mani ve mani ka Kukuli tebu mgombozi, tebu iphepha. tebu or something Aya, yes va- hayi va- mi ni nga vula mfanelo wo basa loko va ti bemuda va Eh, sungula ve ku tebu. rhuketela mgobozi eh mara eh, ni fike ni swi vona ku a va pfuna nchumu lava ku na mina va kha va ni rhuketa- va va tata ni rhuketa mara tindzimi loko ta mhana sweswo u ta Zulu. ta n'wi-

ka ka lowu n'wamabindzu N'wamabindzu. mo xava kumbe mi nga hakeli xava mi nga hakeli hayi evuton'wini bya mina a ndzi tshama nxava so ri ka von'we mi nga tshama mi xava kumbe mi xavaku evuton'wini bya mina nge hi le ku xava vananyana va tele ngopfu a vananyana va tele ngopfu no ya na kombela ni faya kombela laya ni faya kombela leyi ni faya loko u ri na badi va ku dumela laya na va tiva vanhu lavaya yes so loko ve nge ni sunguli yeah yer nga bani bani a swi gona na mabikiri Ah, va twa ndlala va No, so I thought maybe Lona Theo. Mm. hayi. va se va rhang- a rhangi kumbexana a va na malembe nyana mo hlayanyana hi kona a nge le ka level ya hina no va ka level ya hina Few we are not days. in the same class mfana Eh, famba dila na vanhu va wena we're not in the same class a wu le ka level ya hina na hi mahlambelo or na hi ti-qualifications a wu le ka level ya hina na hi leswi u nga swi achieve for now mm. so then few days down the line themi eh. na bot benet ah. va sina ku rhuketelana nonsense matsola we gaza vana va mani ka vana va mani mi vona ingaku leswi a swi endlaku lowo basi loka hi swona Mm. Mm. eloko ri ke dichacha bot benet mm. so a yi sukeli ya bot benet naku a nga ni toloveli mina ti allstar letiya i lomba mali ka mina i lomba mali ka mina benet eh. a swi ta xi kha xi humesa na na na na na proof na mukandziyiso kwalaya mara lexi ni hlekisaka ne eh. ku vanhu loko va ri vanghana va lombana mali yes na ta ta lomba mali ka bodusana mm. na vona loko vanene va ta ta lomba na mina na ta ta lomba ka mali ka wena na jojo a ku lomba namuntlha before ni jojo na n'wi eh. tiva u dume sweswo Na na bela ngela na rent na rent a. Eh, ngo hamkeleli ni rent a. Na brother la xi lava ro xave mina a tshama ndzi. So I mazambani lama se maboli kumbe ma ha ri right lama hi nga ku xavela. A hi se tshama. Sisaka nje mazambani. A hi se tshama bye mu. Na tshama bye mu mara no bye nga gasa hinkwayo sweswa. I feel like the so dama ti bari blind. Yes. Abana ti principles. Munhu u fanele ku a a va na ti principles ku. Mm. loko hi pfunana as- as hi nakona ri- swilo leswi va swi sukisela kwihi I- I don't know. Okay. Mara loko van'wana va- loko va- ni va- swi fikela ni bot benet a va hostini yo yi vona ni yi vonela xihenhla kwani la ku hlama a va hostini mara a ni swi twisisanga kahle ku swi vula ku sweswi vakokwani cauke va nga tala joni a va fanele va te na yena Vele leti kwate thewu ku dyi fambe dyi siyi. Yes, yes, yes. ende ivi bosi lebyi veku hi nge ti na tewu hi na tewu basilukini a nga fika hi poyila valungwini a nga hlambi na swibemudani swo boxekela i bosi lebyi a va vula hi mina

vo boys benet a ni- a- a ni swi tivi ku tevi u yo fila i nga ri vo boys benet va vulavule hi yena Mm. ku ri kokwani coko va fa va endla yini va va nga ti na yena va nga ti na yena hi mhaka ku kokwani coko va ri tevi u bo- u u advertise van'wana a ka ku va borha mati ku ri u le ku endleni ka vudyela ka kokwani coko se va ku yini mi nga n'wi dye endlisi vudyela hi mhaka ku u advertise swa van'wana ku ri i the very same business leri fanele ri n'wi nyiketa vudyela Yeah. mara o hleketela a va vulavulangi a va vulangi A va ku veleka, vulanga. loko vona va hlamusela Mm. so kwalaya hi loko thebu a pfuka na pfundha cinca yini vito from thebu a ri g2 Mm. masiyiwa joni Eh. mara u ta yena swi n'wi vava ngosi yi joni but Ma wa loko za a cinca cinca vito. vito swi ri swi nghenile Eh. hi laha sangu ku ku rhuketela mani bot benet se bot benet va vuyela ndzeni Va n'wi va ta n'wi nghenela attack. hansi ende bot Se- benet ti kombe nga wena mara- tifayili tin'wana to hlayanyana ta yena ya cause yo Yeah, mm. mara liya a nga yi humesa yi na thevu yo lomba mali a a for mina swi nga ta ni vava noni vava Wa ta va ni hambi ku mutswari. nga ri mali na munyu wa kombeka makhelwani se Yeah. loko moholo va Bot Benet. fanele a byela xitarata ku Bot lomba Benet, mali va ya tlhela va yena. wina ni- na yena ni Mm. wa lomba mali kambe na n'wi nyiketa mali Good. Twisisanyana. so Maho- meaning ku Ku na n'wana wa ku- beka. ah, ku va ku humesiwe mali a swi ku veki hansi ku loko u lombe mali. Ah, No, ah, a swi ah. easy I mean loko mi ri close eh ku na ku na swilo leswa swo ni byela rain a swi ta ku sweswi Eh. ndzi ri swi ta helela ka rain yeah swilo leswi mina rhe hi swi endlaka wa swi tiva ku swi ta helela ka yena a swi nge tsuhi munhu un'wana vutomi bya masiku lama swi nga Vutomi bya masiku lama ingaku- leswi u swi xerhaku loko mi ya holova swa tirhisiwa against you You. lowa n'wa gomo luya Gomo? a ndzi ku rivala Hi a ta ku ta ka vuyela. wena. gomo video yakhe now swi tikomba u nga ri mara mhaka leyi ya thebula benedi yi endlini yi lunghisiwile And Ava- tuku na n'wina mi ri kona hi n'wina mi nga yi hi- mi nga yi ahlula ya mi mina ku, ni- eh, ni nghene ka bot benete mina Mm. loko a ni voni mara why mi nga tshikangi table a caciwa nyana eh a ni swi tihi why ne Mm, mara ni twa nga ri mm, eh a hi fanekele va kha hi kula na hina mm, mm, a swilo hinkwaswo tshama ku entertaina na ti-beef na ku entertaina ku mm, mm, mm. eh at the end of the day ne

Because ah, swi ni westela nkarhi. Kahle It's kahle. better to push the content then leswin'wana hi ta swi vona ku ya mahlweni kwalano. loko sweswi munhu a ku rhuketela ho sungula bindzu a ta sungula ku xava va Eh, a ku rhuketela hope Hinkwenu Hinkwenu. i mha- i mhaka yo hetelela sati na malume mi ri ku endla ka yini? em, a phalavurwa ku na malume Aha. eh va nga hutha nsati wa mzaya mm. yeah. eh va n'wi vutisa leswi malume nsati u yi ka malume eh u ya lavela u lavelisa to u laveli ka ta Yesu ku ri a ya tirha nyana a va neni ka ka malume mm. hi timhaka ta ku ri financial ma swi vona ku ri ma tsandzeka so you need backup yeah. right yeah. so misa loyi u byelisa to yena ku famba u ya tirha ka malume ka kwinika mm. a phala vhurwa and then um xiza lexi byela nsati wa xoko i know vhayo ya tirha ka malume even then malume loko sesi a kha koropakoropa laha yi va yi jonghile yi yi ke vositshamo yi ke vositshamo mm. ivi yi hleketa ku lava ku tshwamulela loko yi tshwamulela malume i ku preg hi ku yi tshama yi nwi titiya ve ri malume yi tirhisa swona swa ku pregisa vana lavatsongo loko hi swi twa yi pregisa vana lavatsongo malume yi pregisini malume malume u ya lumana eyi malume u ya lumana loyi we le palavoro wa malume u ya lumana hmm. ivi hi loko xiza xi swi find out xi swi find out hi ndlela leyiwani um xisadi cheri ya malume yi heki foyini ya malume hi mhaka ku a va ri ku lweni ivi yi ya find out ku malume va rhandzana na sesi luya wasati wa xisa leyi va sungule ku a va nga ha ka timbani se a va ri va rhandzana a ku ri sati na nuna i va ha ka timbana ivi then xisa va khe va sondzela no no tinubyi ndzinya ndzinya malume va tlana tukulu malume va tlana tukulu sesi luya ka sendzelana na na malume ndzinya ndzinya ndzinya ndzinya ndzinya ivi na xihisa lexiya xi ku na mina fana u ni sendzela mm. picture leti a sendzelaka malume ta ndzi nyandzwini hi leti a sendzelaka na nuna wa yena oh. loko oh, mina ta vona ku swa vava oh, hi loko ha sesi luya wa cheri ya malume a sendzela xihisa ni n'winyi wa sati mm. ivi n'winyi wa sati a endla meeting na va family se malume ri khale va ri kona la jeni ve le ku n'wi threateneni mm. ve ri um Eh loko wo twa swin'wana swo biha hi wena ku ta va ku ri mina eh. so malume lava ya ve le ku threateneni ka ka muzaya wa vona and misa loyi a nga ha ri na vatswari xo biha xa kona mm. la malume a ku fangi ku ri yona yi hunduka ku mutswari yi n'wi hlayisa mara hi yona se yi haka timbaku sa to yena then xiyisa lexiya a xi vona hi n'wana ku n'wana loyi wa yi n'wana wa fana na malume na wa yi n'wana wa fana ivi xi vutisa no bebula n'wana wa fana george Gisele ya xi vutisa ku why n'wana loyi a fana na malume Yeah. a ku a ni mi mi va ngati yin'we a ni mi va ngati yin'we u boheka ku fana na yena Uh-huh. ma vona kasi malume yi haka timbe mzaha Damn hi it. loko xi yisa lexiya um xi tshama tembisa xi rhurha lava tshamaka kona xi ya xi ya tshama ndhawini ya xona xi ri one ende sesi luya u na nkani hinkwayo u ri wo ni tshika na u nge ni mina wena hi nge tshikani hi nge heli ku tshikana very sesi lava hi lava va va va va va sorry to say this hi lava swibubu swa tindleve ve ri ha ku nandziha hi mihlolo ve ri hava tshikeki i mbuxu loko ku ri ku hi tshame hi rhandza eh i mbuxu ve ri hi khombini a kho loko u khombini a buxu va ku dyondzisa kahle ku n'wanuna u n'wi endla njhani ku a nga baleki re i mbona dyisivu ni buxi yo hlatisa lembe loko wo za u va na xa tindleve a buxu u rhandza na munhu wa inani ya tindleve a buxu a ku meki a ku humeki se xana mazinghelele leswi mazinghelele ngona hina ka hina ku humeki u na tindleve ah! swi nga endleka xana karhi tindleve ta nhloko swi tshamise sweswo hi vakulukumba a nga ta ripotiwa ka bccsa hi sweswiwani a suka machavaneobola Alright guys, a ku ri nene yo hetelela leyi ke nga ri va loko ya vhotela Suku. Yes. Suku le ka Big Brother. Suku ma for 2 million. Eh, eh, eh, eh a ya fiki two million eh. so a ri minkarhi va ku ma vhotela nsuku ma vunda loko a vuya Hey, hey, cause Aye. look abuya phezulu ukuthi ari squeeze wa hina la yes amiwa mina ushaya lesi la ka huma ka dick brother Eh, se ho ka hi nga tivi ku Hey. a nga huma jele suku ku tlhe ku ya nuna jeleke and then loko ni ya hala a ni ni ya lava na swin'wana hlangani na van'wana va kha va ku va lava na misa un'wana wa Yeah. khat wa xilayinana Like that. loko ni ya hala Mm. hlangani na van'wana va kha va ku va lava na boti un'wana wa khat wa xilayinana eish eish na va nkahle Ah, vela- komba gaza xilayinani